Zohhmanh u, Australia ram i khuate pakhat Rumina timi hi ka va leng i a nomh ning cu zeidang kha va um ko seh. Khuate a si. Naa belte in zeitluk in dah a thian i. An lam hna hi zeitluk in dah ai dawh timi kha motor mawngh paoh in vlog ka van tuah ta. An lamkam hrawnghrang ah hin hnawm hi ti te pawl vete pawl pakhat hmanh um lo i an hramh cin ning le an thingkung te hna hi sullam ngei tein an tuah khawh i Hiti zoh ahhin mitha dam tuk ee. An inn le an lo tete zong hi hmunrem taktak an si ko nain lamkam ah khan innsang pipi kan nih Kawlram te hna, ramdang te hna bantukin an sa ve lo. Inn hmun ṭhaṭha an nei ko nain Hika ram ahcun an inn len lo tete zong khi zohhmanh u law khi simple tein a tual hrawnghrang hi kau nawn in an chiah i hramh khi hring dupin ti khin an zuah tawn. An lam hi ṭha tuk i a kuar te hei ti pawl, ai rawknak hei ti pawl hi a rianran nakin cozah nih a kan remhpiak. Mawṭaw man ah tangka kan pek ve i cuticun mipi nih a herhmi paoh kha kumkhat voikhat kan mawṭaw zong kha register kan tuah i safety check kan tuah i cuticun insurance a phunphun kan pek. Cu ruangah cun mipi zong chimh kan ngeih bantukin cozah zong nih ṭha tein kan lampi hi a kan tuahpiak i zoh dawh tein ai rawk manh lo tikhin atu kan hmuh bantuk khin mil tein nakcer surpi in tikhin a kan tuahpiak. Lamchia le a kuarmi ve ah kan tek bal lo i khi tikhin a mipi hna caah Biatak tein lam hi ṭha tein a kan tuahpiak i lungretheih ding pakhat hmanh a um lo. Cun thingkung te hna le pangpar te hna hi sullam ngei tein an cin i pangpar zong hi khualak ah A sen he, a raang he, a hring he a phunphun khan parter khawh i mithai dam tuk hringhran. Lampawng i thingkung an cin ning te hna hi sullam ngei tein an cin i cuticun mawṭawmawng pa zong hin mitha dam tuk A kallei le a kirlei mawṭaw hi kalnak ai dang i tikhin cu ruangah cun accident zong hi an dirham ahcun a percentage a tlawm ngaingai. A kirmi le a kalmi kha lampi pakhat kan i bawm lo i tikhin a karlak ah khin hmunkaupi an zuah i A kirlei le kallei kha zeitihmanh in i suk khawh a si lo. Cun lamkam kip ahhin thil cawhnak ding hmun, i dinhnak ding hmun, ek chuah ah ek-eknak le dangdang kha an kan tuahpiak i kan motor rawk caan zongah kilometre tlawmpal te ah dirnak ding hmun an kan tuahpiak peng. Zun inn le ek inn ṭhaṭha an kan tuahpiak i zeihmanh khi buai ding um lo. Lamtluan chuak in petrol le diesel kan luh tawk in rawn ding in um i zeizong vialte electric si ah Thil dangdang rili tampi an khin ek in an kan chiahpiak i mei an kan chiahpiak i a fri tein barbecue rawhnak siseh a phunphun kan herhmi kha cozah nih a kan tuahpiak. Atu lam kan tehnak zong hi ṭha tein zeitluk cak in dah hika lam ah hin teh ding timi kha lam kam ah hin ca an tar i an ṭial i mah kha kha ṭha tein mipi nih kan zulh i a zul lomi zong cu an um ve tawn ko. Ka hna a zul lomi kha palik nih an kan tlaih sual si ahcun dantatnak tangka liam he kan ponh. I zuh he ponh van ti tikah khan license a neimi nih cun ponh kan nei i theithiam lomi kan um men lai. Hika ram ah cun ponh kha an kan pek. Mah kha ponh kha voikhat sualnak kan tuah maw kan i palh a si ahcun an zuh an zuh i a dih tikah khan cun motor mawng kho loin rat thum maw kum canceu maw a fah ning khan zoh si ve ka ti khan an kan bar i cuticun Hohmanh i ngaihthiam le hohmanh kha kei mirum fa ka si, kei ka theihhngalhmi cucu an si ti milianmi ngan theihhngalh ne ruangah zeihmanh dantat lo in an kan um bal lo. Cu ruangah cun hika ram cu him ngaingai i zeizong vialte hi a sining tein kan kal caah hin mipi zong nih duhning in or duhning in tiah uh, kan duhning paoh in kan um ngam lo. Hrukhrol zong tuah ngam si lo timi kha kan chim duh rihmi cu si. Tu zong hi roundabout an timi kan phan i hi ka hi Motor kan orh lei i a rami paoh kha hngah ding si. Kehlei nih an kan hngah ve lai ti khan mah hika hin circle bantukin motor lam a ummi kha khan kan i hngak. Kal hmasa dingmi kan kenh hna. Kan kalnak ding lam kha fiang tein kan i hngalh dih. Heh! Chat tiah hon i tum hnawh le i hnawh le ve kha A um ve ti lo. I raak le i vei kha a um ti lo. Duhsah tein tehnak ding hmun ah a limit an ṭial ning te khan duhsah tein tehnak ding hmun um. Khuachung ah sawmruk in nazi phata kilometer sawmnga sawmruk in teh ding si. Highway ah zakhat za le kul timi kha kan zulh dih. Kha zul lomi paoh cu Hi an lampi ahhin speed camera tehna an chiah i cu nih cun hmaan a kan thlak i minung nih lam pawngah khin kan bawh lem lo zongah khan khuasfung le khuakar lakah hin kan theihfiannak dingah CCTV an chiah dih i an chiah lonak hmun te zong cu um ve ko. Nain belte in an chiahnak hmun tak kha kan theih fian lo ahcun ketikhan kan motor kha hmaan an rak thlak i hmaan lo ding kan teh ning te hna, mei a hrin lio te hna, a sen lio te hna, a eng piah lio te hna kha kan zulh lo i kan duh ning paoh i kan teh khan cun khan i khan hmaan a kan thlak i a donghnak ahcun tangka liam dingin hika hmun ah tangka rak liam. Cucacan liam a hau. Cucacan sualnak na tuah timi kha ai detail in kanmah le kan inn te ah cakuat a ra i cuticun kan liam tawn.